L-istorja li se naqra llum kitibha Sir Temi Zammit. Temi Zammit kien magħruf għal fatt li kien sab li l-mikrobu li kien jikkawża d-denirqiq kien ġej mill-ħalib tal-mogħża u għalhekk kien irrekkomanda li l-ħalib tal-mogħża kellu jitgħalla biex in-nies ma jimirdux bid-denirqiq. Imma apparti dan, Temi Zammit kien ukoll jikteb bil-Malti, kien riċerkatur, kien arkeologu tajjeb ħafna, kien tabib u xjenzat. L-istorja se teħodna u se titkellem fuq San Pawl, fuq San Pawl il-kuntent. Normalment lil San Pawl ma tantx nassoċjawh mal-kuntentizza. dejjem nassoċjawh mal-ħeġġa jew ġieli anki qed nara lil Rose hawn wara l-kamera, normalment Rose tgħidli li San Pawl huwa fferoċjat u qed titbissem, l-iktar dak li għandna fil-Belt Valletta fejn għandna lil San Pawl kollu ħeġġa kif jiddeskrivih fl-iskultura tiegħu Melchior Gafa Hu iktar assoċjat mal-ħeġġa u mat-tagħlim milli mal-kuntentizza. Imma fi triq partikolari li tieħdok mir-Rabat għal Ħad Dingli, preċiżament wara li taqbeż il-kunvent tad-Dumnikani fejn it-triq tofroq, triq minnhom tieħdok lejn il-Buskett u triq minnhom tieħdok lejn Ħad Dingli, F'tal-aħħar, fit-triq li tieħdok lejn Ħad Dingli, hemm binja, li hawnhekk għamilt din l-istampa, hemm binja u ħdejn din il-binja hemm l-istatwa, fuq din il-binja hemm niċċa fejn tidher il-Madonna bl-anġli kif tidher f'din l-istampa u hemm ukoll xi qaddisin. U din qiegħda fit-triq ewlenija li tieħdok lejn Ħad Dingli. Imma fil-ġenb ta' din il-binja hemm il-famuż San Pawl Kuntent jew San Pawl il-Kuntent li huwa dan ta' hawnhekk li meta jkun fuq pedestall ikun jidher xi ħaġa hekk. Rajt San Pawl il-Kuntent dal-aħħar inżebaħ bl-aħdar u bl-aħmar. L-istorja titratta dwar dana San Pawl il-Kuntent u Temi Zammit, bħalma kelli kurżità jiena wkoll, Temi Zammit kellu kurżità kbira, għalfejn dana San Pawl jgħidulu l-Kuntent. meta fil-fatt aħna nassoċjaw lil San Pawl mhux mal-kuntentizza jew mal-hena u waqqas il-bixra ta' wiċċu fl-istatwa ma jidhirx li huwa xi kuntent. Il-kitba nkitbet fl-1931 u għandha xi kelmiet tqal 'l hawn u 'l hinn. Mela l-kitba ttieħdet minn Il-Malti ta' Marzu tal-1931 u hemm xi kelmiet 'l hawn u 'l hemm tqal li nispjega x'inhuma bil-kliem tal-lum. San Pawl Kuntent, dan hu l-isem ta' dik in-naħa fejn hi mibnija l-pompa tal-ilma li fuq idek il-leminija malli toħroġ mir-Rabat issib fuq it-triq ta' Ħad-Dingli. San Pawl kif daħal? Iva, għax l-isem ta' dawn l-inħawi ġej minn xbieha tal-ħaġar tal-qaddis minsuba fuq nitfa ta' għorfa f'nofs għalqa fid-daħla ta' dik it-trejqa li minn quddiem il-pompa tieħdok wara ftit tgħawwiġ fuq it-triq tal-Buskett. Trejqa imwegħra, imħaffra, migduda bir-roti tal-karettuni u b'saqajn il-bhejjem. Kien biss ftit ta' xhur ilu li din it-triq tawa t-tarmak, parti minnha. Il-bqija għadha kif qed jiddiskrivhiha Temi Zammit. In-nies tgħaddi minnha għax tqarreb lejn il-Buskett. Barra minn dan, ebda ħajr ma fiha. Mela, fil-bidu ta' din it-trejqa hemm din l-istatwa tal-ħaġar ta' San Pawl tbajjat fuq il-bejt tal-għorfa ta' Salvu Dendel. Lil San Pawl laqqmuh kuntent. Għaddejt minn hemm ħamsin darba u qatt ma stajt nifhem il-għala n-nies tagħtu dan l-isem. Jekk tħares lejn l-istatwa, ma ssibilha ebda ħjiel ta' hena, la fil-wiċċ u lanqas fix-xeħta tal-ġisem. Min naġar dixbiha qatt ma ħaseb juri fomm daħkani u idejn li jixhdu l-ferħ. U l-għalqa ta' Salvu Dendel ma tantx tfarraġ il-qlub bi ġmielha. Mela biex tridu kuntent in-nies lil dan San Pawl. Dejjem bix-xewqa li nkun naf dan l-isem kif nibet, min jaf kemm staqsejt nies ta' dawk l-inħawi biex jagħtuni xi xaqq dawl. Kulħadd ikemm mexxu ftejh, jerfa' kitfejh, jiġifieri spalltu, 'il fuq, jeħilsu lkoll xorta waħda. Min jaf il-għala semmewh hekk? Milux kont wieqaf inħares lejn bieb ta' razzett żgħir mhux bogħod minn dan San Pawl il-Kuntent, fuq it-triq ta' Ħad-Dingli, dik li wrejtkom fl-istampa fil-bidu. Ir-razzett ma fih xejn, iżda fuq il-bieb hemm tinqix, ħaġa sabiħa, Madonna u bl-anġli fis-sħab maqtugħin b'reqqa kbira, u taħthom żewġ qaddisin. Għala hekk imżejjen dal-bieb tal-għalqa, kont qed ngħid bejni u bejn ruħi. Laħaq Marozz ix-xiħ u meta rani medi nħares lejn dal-bieb, waqaf u qal, Żbejjeh hux! Illum ma tantx issib bħalu dal-bieb! Dan x'kien, Barb? staqsejt jien. Barb ġifieri kelma oħra flok xiħ. X'kien ma nafx, illum ġnejna u żewġ għorfiet jgħidulhom ta' sura jew ta' frawla. Darba, il-flien, jiġifieri it-tali, it-tali persuna, li ma nafx ismu, darba il-flien kien qal li fiż-żmien f'dawn l-inħawi kien hemm ġnien tal-kutnent tar-raħal. Ilu xejn Barb? staqsejtu b'aktar kurżità u ħerqa. Ilu nistħajjel għax lanqas naf x'kien dan il-kutnent. Saħħa għax it-triq twila! U baqa' sejjer jħaddimli. Jien bqajt inħares lejn il-bieb, imma din il-kelma ta' kutnent laqtitni mhux ftit. Mela kien hemm xi żmien meta din in-naħa kienet tissejjaħ tal-kutnent. Mela San Pawl kien tal-kutnent u mhux kuntent kif isejħulu llum in-nies? Tara għax dan l-isem ta' kutnent ftit għadu f'ħalq in-nies għad li mitt sen ilu kulħadd kien jaf xi jfisser. Fi żmien il-Gvernatur Ingliż Alexander Ball, li mexxa lil Malta mill-1802 sa l-1810, u l-Gvernatur Maitland mill-1813 sa 24, il-kampanja tqassmet f'distretti, u f'kull distrett il-Gvernatur għamel wieħed li jieħu ħsiebu minfloku, u sejjaħlu luogotenente governatore. u n-nies malajr laqmitu Lugtnent jew Kutnent. Aktar tard flok il-Kutnenti saru Sindkijiet. U dawn baqgħu sa żmienna. Is-Sindku kien il-kap tar-raħal u jagħmilha ta' Maġistrat ukoll. Il-Kutnent kien ikollu ġnien għalih jew xi għalqa biex, bħal dak li qallu, juri li l-Gvern kien iġibu u jafda fih. Uħud minn dawn il-ġonna kienu mżejnin b'xi ħaġra minquxa fuq il-bieb bil-kitba li turi dal-ġnien għalfejn kien maħluq. Għalhekk mhux għaġeb li dik l-istatwa ta' San Pawl ta' fuq it-Triq ta' Ħad-Dingli tqiegħdet fuq il-bejt tar-razzett meta dik in-naħa kienet tissejjaħ tal-Kutnent, u għalhekk kien magħruf bħala San Pawl tal-Kutnent. Meta l-Kutnent sar sindku, in-nies tilfet l-isem ta' Kutnent u San Pawl minn tal-Kutnent sar tal-Kuntent. Għax dik il-kelma jafha kulħadd u l-kelma Kutnent kienet intesiet. Hekk sejra d-dinja. Il-warrani jintesa u l-kliem jitgħawweġ u jitlef it-tifsir li kellu meta nħoloq. Hawnhekk il-kelma warrani tfisser l-imgħoddi, il-passat, jiġifieri dak li qiegħed warajna, mhux dak li qiegħed quddiemna, mhux il-futur, imma dak li qiegħed wara. U meta l-kelma tilħaq tieħu bixla ħażina, ħadd ma jista' jġibha għal li kienet. u biex tfisser kelma li darba tgħawġet tista' tieħu l-bixla ħażina int ukoll. U hemm tittemm l-istorja tagħna fuq kitba ta' Sir Temi Zammit minn Il-Malti Marzu tal-1931.